lomoko wakawo ezekiel prariyo gariyo kare pradek sebedo karango ng'at ma dichung' kwende momukore mondo oger ohinga wating'o da wating'o watero dala ka waduogo bende nitie ohinga misegero nyasaye omiyowa the ministry of reconciliation who has done reconciliation here we delight ka ji gore Ng'at ma dichung' mondo iluong jadolo ni jadolo, a wane bura to aneno ka mama Rose kod jaduong' Obela gigwenyre e wach moro. Mama adwaro kama to jaduong' adwaro kama. Momit gigwenyore. Adwaro ni warom kodi jadolo, iluong kata jadolo Obango ka entie, Alice ka entie, mondo wabi waluong owete ariyogi, Jokristo ariyogi, kech aneno ka gibare wach. To because Nyasaye osemiye the ministry of reconciliation, let us reconcile them. Do we do that? Wa! Kawuono be lodwa goye kata. Ochayo ji ahinya. Kawuono be lodwa goye oting'o na nodhi pade. Mm. Ng'ama gero hinga en ng'ama kelo winjruok. Ng'ama gero hinga en ng'ama konyo, en ng'ama chango, ok ng'ama keta dhola. Paruru kama Nyasaye osegolowae. Have you grown? Sama iparo kama Nyasaye osegoli, inyalo wacho kaachiel koda gi Samuel ni Ebeneza, nyaka ka isekonya, ok en an, ok en riekona, ok en tekona. Sama iparo kama Nyasaye osegolie, eka iyudo teko kod geno mar chomo gik manie nyimi. Daudi kochom kod Goliath, owacho ni an minenani, nyocha akwayo rombe kod jamni mag wuora, to ka sibuor moro oyiedhore ni dwa kawo rombo, tachodo mana lake. Emomiyo in Goliath kawuono wiyi abiro pidho ne winy. Sama iparo kama Nyasaye osegolie, paruru kik wi uwil. Mano siro achiel ka mondo wadhi maber kaka oganda. Mar ariyo, paruru singruok mag Nyasaye kendo mondo warit. Paruru singruok mag Nyasaye kendo mondo warit. Nyasaye wacho ni tineuru, tiuru ni Nyasaye. Serve the Lord your God. Ofis modonjo as you serve, don't serve me. As you serve, kiwacho na ah, ing'e ni jakom nyocha nokogona kura. Koro jakom owacho ah, ah, serve the Lord your God. Bende sami serve, don't expect anything from these people.

Luoruru Ruoth Nyasaye, rituru chikene. Heruru Ruoth Nyasaye gi chunyu duto, gi parou duto, gi tekou duto. That is the covenant. Mano e chike ma Nyasaye nomiyowa. Zaburi 103 wacho niya, hera ma Ruoth Nyasaye oherogo jogo moher, hera ma Ruoth Nyasaye oherogo jogo moluore. Osiko. Ng'wonone ochwere kuom tienge duto morito singruokne kendo momako chikene gadiera. Rituru singruok ka wabiro dhi nyime maber. Warit singruok, singruok mag Nyasaye. Nyiseche. You might think ni nyiseche en sanamu iliyochongwa ikawekwa pale ikapakwa dhahabu. Hapana, nyiseche walamo kae, the gods of power

But there is a God that you are worshiping. Even if it is hatred for one person, even if it is hatred for this one woman, onyalo lokore ni Nyasaye. Onyalo lokore ni Nyasaye dada masasa mikawo sim to ne owacho ang'o? Eh nene. Bende gen mama no ji ok idware ga te. Olokore ni Nyasaye. Kane wan e skul ne wayiero kata schools midwa dhiye. Ninyalo yiero adwa dhi Kenya High, adwa dhi kama kama. Iyiero college midwa dhi, adwa dhi University of Nairobi, adwa dhi Kenyatta University. Ne wayiero kata mana lony midwa timo, adwa timo medicine, adwa timo engineering. Yiero en gima Nyasaye omiyowa kaka dhano kendo onego wagone erokamano ni we thank you God that you have given us the power to choose to make a choice. Ok ichunowa gi gimoro kata keny iyiero mana wuoyi maberni Kata in gi iseng'iyo gi yawuoyi moko adek iwacho ni ah jo George to aneno ka ok en serious. John John John John to aneno ka ok ahero ahinya. Ahero Steve. Iyiero ok onge ng'ama chunigo momiyo kata ikiende kia kulemea nyumbani wewe ulimchagua wewe ulifanya nini ulimchagua kata joma chuo gi bende giyiero kech bende gin ko gi girlfriends adek ang'wen kawacho ah Jennifer cha Yaani Fata neno ka en nyako mok en serious. Ok onyal dak. Hmm? Jane be neno kodwa hero pesa ahinya. Ai, ai Rose to hero miel. Nyako che no ni dwa dhi out. Ang' noted na kuon sadi. Ang' noted ni nyithinda sadi. Tena na ndombolo. Eh? To Juma to to gocho kocha baba wadhi. Je Rose chakane. Hmm? Aparo na dwan moda kaw Lilian. Ikikuja kwa nyumba ikikulemea, ange ninio deal with you, eh, angaika na na hali yako, si ndio? Si ulimchagua eh? Omiyo Joshua nochoko jo-Israel duto Shekem, wacho nigi ni yieruru wechegi Musa many many years back wechegi nowacho e Deuteronomy piero adek ariyo apar gabich wacho ni jo-Israel ineuru keto gik moko ariyo e nyimu tho kod ngima ber kod rach yieruru choose ye ye who you will serve wechegi Elija ochako nwoyogi Unuriwni e kind paro ariyo nyaka karang'o? Yieruru ka Nyasaye ni Nyasaye, lamuru Nyasaye. Yieruru, yieruru Nyasaye mubiro tiyone, Nyasaye mubiro luwo, Nyasaye mubiro winjo wachne. Nitie system that is emerging e lemb dholuo kae ni ka an jakom especially in the groups to sama yiero biro Makobad Joel, allow me not to call you Reverend. Makobad Joel tacho ni proposal jakom Joel. Nikech Joel ni ang'eyo ni en digo ing'o, an gi an gi remote kae tatimo mana ni i. To koro Joel eno dance to my tune. Atimo mana remote ni to Joel timang'o dance to my tune. Kang'ise ni tim kama to timo. So that I rule by proxy. I'm still the chair by proxy. Dingoingo style. I call it dingoingo style. Kulundeng. Twe kulundeng ni tiwe kulundeng dhin tichake ywaye ni. Owuo ni koro osedhi koro obe koro en jakom. Ha! Imako tol no chien koni ne ywaye ni itoduogo. Ing'ise ni kani tim kamae mama ni goli program. Mathayo prario gabirio kare prario gachiel magi weche ma kendo Pilato in his generation owacho ne jo jo-Yahudi kuom ji ariyogi Agonynu ng'a kuom ji ariyogi, Baraba koso Yesu miluongo ni Mesia? Udwaro ogonynwa Baraba koso Yesu miluongo ni Mesia? Jo-Yahudi nokok nang'o? We want Barabbas! We want Barabbas! Kendo kinenoga that film, jaduong' chieng' moro ikelnwa film mar, mar Yesu. In dong' inyisoga films. Eh, chiemo rikelnwa film kae wane. Mondo wane kaka jogo ne wer. Me have watched that film. We want Barabbas to Yesu Mesia tatimgo atime nadi? Jo-Yahudi kokni guregu kano lemo e puoth Gethsemane Judas nobiro ndhoge

Injili wuo kuom gik mineno. Johana wacho ni wach ma wayalo ni wayalo kuom gik mane waneno, gi mane wamulo kendo mane wa, wa, wawinjo ka wuoyo kodwa donge. The things we've heard, that we've seen and we have touched, these ones we preach to you. Na neno gik moko kacha dek. Ne jatelo mane telo, Jakristo mane telo ne chenro ma yiero. Basi nitie scenario moro mar adek apan kanye mane antie kane owach jago moro ni jakom Mr. X moro wach ni jok mage magocho ni an ating'a ting'a bada nyaka malo ma medo siro kamae mondo kik kapod ikweno kik aol kapok ochop ira those were two scenarios choose ye today mine kane otimo gimaber gi koko Abende natimo gima ber. Ating'o bada moka oka okaluoro ng'ato. To so wayiero kaka gima morowa. Choose choose ye today who you will serve. Yohana Boro kare pradek gaboro ka idhi nyime. Jofarisayo moko kanyo rakore gi Yesu to justify their identity. To giwacho ni Yesu ni wan ok wan kimirwa. Wan wan gi Nyasaye achiel. Wan wan gi wuoro achiel ma en Nyasaye. To Yesu wacho negi niya, ne bed ni wuoru en Nyasaye adier. Dak udwaro nega nikech awachonu adiera mana golo mana kuom, kuom Nyasaye nogo. Bende duhera nikech naa kuom Nyasaye. To un, un nyithind wuonu ma en Satan, kendo utimo mana gik ma en ema odwaro. Mano verse 44. Nitie wuone adi? Nitie wuone adi? Wuone ariyo. Choose ye who you will serve. Mathayo auchiel kare piero ariyo gang'wen. Yesu wacho ni onge ng'ama nyalo tiyo ni ruodhi ariyo, nimar dosin gachiel to her machielo. Emomiyo ok unyal tiyo ne Nyasaye kendo uti ni mwandu. Choose ye who you will serve. There are two lords, ruodhi ariyo, wuone ariyo. Mani yiero ma Musa notimo higni mang'eny mokalo. Somo Jo-Hibrania apar gachiel kare piero ariyo gang'wen. Ndiko wacho ni Musa kane osebedo ng'at maduong' nodagi ni koro kik luonge ni wuod nyar Farao to noyiero mondo oyud sand gi jo-Nyasaye moloyo richo marumo richo marumo dak gi e, e richo mong'eyo ni mani to biro rumo Oyiero mondo sande gi jo Nyasaye. Ne kochune ni koro wuog e od Farao ka. Get out of the palace. Go back to your Heb- people, the Hebrews. No, no yiero. Choose ye now who you will serve. Nyocha ayiero mondo ayud sand. Nyocha ayiero mondo ayud sand. Many a times manasendiko barua. Kata in 2020 2021 magocho ni jaduong' ajuoga the late ang'ise ni jaduong' awinjo kaol kineno kama mayu kristo mari nyaka ipar kama yesu nogolie adwa ni mondo atim yiero so that i can hand over to gocho nobel iwacho ni araka mane ma in go i remember those words nyaimbaraka mane ma in go We have just come from corona. In fact 2020 2020 go 2021 mago kwa kwan. Mago kore kitieko tam ni mokwongo, kore kwa dhi 22 ka wadhi timo yiero kore kichako tam ni mar ariyo. Awuoyo kod jaduong' ajuoga ng'ise ni baba aol. Aol, I want to give up.

Right from my group in Umoja, in Umoja to the top Lem Dholuo. Ayiero mondo ayud sand nikech mae gima biro sungo e nyim Nyasaye. Mae pe gima Paulo dhi kodo e nyim Nyasaye in second Corinthians chapter 12 to wacho ni koro sana mor in, in, infirmities e duk e sand e ayany mage motero e nyim Nyasaye in nitero ang'o e nyim Nyasaye Niter ni ee joka nohera marach. Nohera marach. Abedo jakom e grubno for 20 years kendo ne pod gidwaro ni mondo adog adoga. Kamoro amora madhiye kata niseweyo kom, jakom to mori to berni nikech iber in gi pak mar dhano. Ayiero mondo ayud ayany. Onge ayany mapok oyanya. Onge ayany mapok oyanya.